F'dan il-vidjow se nurukom kif nużaw l-MS Booking biex il-ġenituri jibbukkjaw l-appuntament għall-parents meeting tagħhom. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu niftħu l-browser u nidħlu fis-sit myapps.microsoft.com, nagħmlu enter X'ħin jiftaħ immorru fuq it-tab Apps. Fl-ewwel filliera għandkom l-icon tal-booking u nikklikkjaw fuqha. U hawnhekk infetħitli il-booking page. fuq in-naħa ta' isfel se taraw booking pages illi tkunu diġà ikkrejajtu. Aħna ħanaqbdu waħda minnhom u ħan nikklikkjaw fuqha. Maħniex sa morru fuq create new, mela sa nsibu waħda li diġà hija created u ħan nikklikkja fuqha. X'ħin tiftaħ, fuq in-naħa tax-xellug ħassibu waħda mit-tabs li hija services. Mela ħan nikklikkja fuq services. U ħa nikklikkja fuq Add New Service. Mela jiena se nagħmel schedule ġdida tal-Parents Meeting li se noħloq għal din is-sena. Fej għandi fil-field fej għandi service name ħa nikteb Parents Meeting. Description nista' nħalliha vojta, il-location ma mmiss xejn u hawnhekk se nagħmel add online meeting għas-sempliċi raġuni illi l-meeting se jkun online. Għal dawk l-għalliema illi ma jkunux iriduh iridu joħolqu links għax ma jkunux sa jagħmluh online kemm jagħmluha off, jħalluha graded out. Fil-każ tad-duration dik ħa nagħmilha jiena kemm se jkunu twal il-meetings, jekk huma ten minutes ħa nagħmel ten minutes. Il-bqija ħa nħalli kollox kif inhu. Mela dawk huma l-basic details tal-meeting li qed noħloq. Taħt basic meetings għandi l-availability options u nibda niżla waħda waħda. Mela l-ewwel waħda se nikteb jiena se nagħżel kemm hu twil il-meeting. Mela jekk se kważi jkun 10 minutes ħa nagħmluh 10 minutes. Minimum lead time hawnhekk ħa nagħżel jiena l-inqas li jistgħu jkollhom ċans biex jibbukkjaw jew jikkanċellaw ħa nħalluh 24 hours, ġurnata qabel. Il-maximum lead time jiena ħa ngħidilhom il-sistema se ngħidilha meta sa tiftaħ. Mela jekk jiena rridha tiftaħ 15 qabel ħa nikteb 14 days. L-iskolja l-isfel u importanti ħafna taħt general availability din hija importanti immens li nagħżel not bookable, bookable. Ir-raġuni hija illi inkella jkunu jistgħu jibbukkjaw ġranet oħrajn mentri jiena rrid ġurnata waħda partikolari biss. ninżel l-isfel biex nagħżel il-ġurnata mela ħa nikklikkja fuq set different dates u hawnhekk mela ser nagħżel il-ġurnata propja tal-parents meeting. Mela ħammur pereżempju March u ħa nagħżel 8 March. Ok, awtomatikament hawnhekk ġini 8 March ukoll. Importanti ħafna jekk hawnhekk tażlu per eżempju 9 March u tarġgħu tibdluha, manually tibdlu l-end ukoll. Jiġifieri noqogħdu attenti illi ikunu it-tnej l-istess. Bookable when far far free dik se nħallu għax ovvjament aħna rridu nkunu free biex ehm, inkunu nistgħu nieħdu l-booking. Għanitla l-fuq. U ħammur fuq it-tielet tab li hija assign staff. Issa la jiena teacher waħdi fil-każ tal-primarja ħa nħalliha single staff. Il-multiple staff hija għas-sekondarja meta jkun hemm iktar minn teacher oħra, minn teacher waħda. Din importanti li nitfuha allow customers to choose a particular staff for booking dik hija tat-teachers jekk ikun hemm iktar minn teacher waħda. Issa select staff. Issa jiena t-teacher, fil-każ tiegħi hawnhekk għandi Kevin Mark Grima, mela hawnhekk hawnhekk sa jkollkom isimkom, mela ħa tisselektjawh, tajjeb, għax it-teacher hija dik t'hemmhekk importanti ħafna li tisselektjawha. Sa nkompli fuq ir-raba' tab li hija Custom Fields. Issa, dawn huma l-informazzjoni li tixtieq mingħand il-ġenituri. Phone number m'għandix bżonnu nista' nitfieh, address ukoll, customer notes ukoll. Importanti imma illi tħallu selektjata il-customer email biex huma jkollhom fejn jittajpjawlkom l-email address tagħhom fejn ħa jirċievu l-link. tal-meeting tagħhom. Aħna rridu wkoll illi jiktbuna l-isem tat-tifel tagħhom. Mela hawn ħanamel. Jekk hawnhekk m'għandkom xejn kull ma tridu tagħmlu add custom field u tittajpjaw il-żewġ kelmiet students name u ħanamluha required ukoll, ippermettuli di rridu nagħmluha required ukoll. Mela hemmhekk il-parents ħa jkollhom żewġ fields x'jimlew, l-email address tagħhom, irrelevanti jekk hux iLearn jew Gmail, imma importanti ħafna l-isem tat-tifel jew tat-tifla tagħhom. Hawnhekk ma mmissu xejn. Ħa naslu għall-aħħar tab li hija n-Notifications tab. Mela hawnhekk għandi di diġa qiegħda ttikkjata u se nħalliwa notify the business via email. Issa għal dawk l-għalliema illi se jagħmlu l-meeting face to face din ma jittikkjawhiex imma għal dawk l-għalliema li se jagħmlu il-meeting online importanti ħafna li hemmhekk nittikkjawha. Niscrollja 'l isfel. Hu importanti ħafna illi fejn għandi email follow up, tajjeb aktar xi sistema by default se tkun ħolqitilkom din il-field ta' hawnhekk, din il-kaxxa ta' hawnhekk. Din ħa nagħmlula delete għax aħna mhux ħa nibatu follow ups by email. Tajjeb, mela hawnhekk inħallu kollox l-istess, lestejna it-tabs, imlejna it-tabs kollha, mela issa ħa nagħmel save changes. U hawnhekk għandi d-dettalji tal-parents meeting illi ħloqt, fosthom hemm kemm se jdum u hawnhekk għandi il-link illi tani li jiena bħala għalliema se nibgħat lill-ġenituri tiegħi biex jibbukkjaw il-meetings tagħhom. Dik kull ma rrid nagħmel nikklikkja copy. Però ħa nidħol fiha ħa nurukom kif tidher. Tajjeb. Hawnhekk kif qed taraw mela għandi x-xahar, għandi l-ġurnata magħżula u hawnhekk għandi l-ħinijiet kollha għaxar minuti embedding. Every ten minutes għandna meeting. Issa din ħafna importanti għalikom. Jekk inti tixtieq tieħu break, ikollok break, Importanti ħafna li l-ħin li tixtieq il-break fih inti se tibbukkjah inti biex il-parents ma jarawx. Mela, ħa nagħmlu eżempju, mela immaġina jien fl-10 u nofs irrid I want a 10 minute break. Se nikklikkja fuqha, ser ninżel l-isfel u ħa nimla id-dettalji li huma required. Issa dan il-booking huwa għall-għalliem li jismu Kevin Grima, mela ħa nikteb id-dettalji tat-teacher, l-email address, U importanti ħafna mbagħad ukoll ħa nikteb l-students name. U hemmhekk ħa nikteb ismi l-istess bħala teacher u ħa nagħmel book. Ħa nikklikkja OK. Alright, u hawnhekk qed jgħidli li sar il-booking. Mela ħa narġa' mmur lura fil-bookings page biex nurukom dil-biċċa ta' xogħol. Jekk nerġa' nikklikkja fuq il-link, ħa taraw illi is-slot tal-10 u nofs m'għadix hemmhekk. għas-sempliċi raġuni li dik hija booked. Mela jekk inti trid xi ħin ieħor illi trid break, kemm tikklikkja fuqu u u tibbukkjah. Importanti ħafna li tiċċekkjaw illi l-ħinijiet jispiċċaw sal sas-satej u kwart jew sas-satej u nofs. Jekk għandkom iktar ħinijiet hemmhekk importanti li tibbukkjawhom biex ma jibqgħux jidhru għall-ġenituri nkella jibdew jibbukkjalkom ħinijiet wara is-satej u nofs. Ħammur lura fil-bookings page. Hawnhekk mela hekk kif qed taraw hawnhekk għandi il-link ta' timetable biex niftehmu ta' schedule fejn il-parents ser jikklikjaw biex jibbukkjaw, ħa nagħmel copy hemmhekk Nikklikkja kopja għamlitlek very good, issa inti bħal għalliema dik il-link ser tikkupja skont iċ-channels li tuża biex tikkomunika mal-ġenituri tat-tfal tal-klassi tiegħek. Jekk hux fuq Teams, jekk hux by email, jekk hux għandekx forsi group chat fuq l-MS Teams, dak kemm tagħmel paste, tiktbilhom nota ovvjament u huma se jirċievu malli jimlew il-booking b'isimhom, b'isem it-tifel jew t-tifla u bl-email address li jkunu għażlu u mbagħad malli jagħmlu book huma ħa jirċievu email bil-link tal-meeting li se jkun se jsir miegħek bħala għalliema.